Оттон бүгүн аан дойдутунан туризм күнэ билиэтинэр. Онон бу эйгэҕэ үлэлиир хамныыр бар дьоммутун ис сүрэхпититтэн бүгүҥҥү үөрүүлээх күнүнэн эҕэрдэлиибит. Ото бу туризмы э, мээнэ санаабатыбыт. Той этэргин аны сотору кэминэн биһиэхэ дебо экспедиция диэн умнуллубат кэмнэрген уус-уран киинэ тахсаары турар. Бу туһунан биһиэхэ билиһиннэрэ кэпсии кэллилэр. Э, тыйаатыр уна киин артыыһа Ольга Дорофеева,

Республикалаах буоламмыт, туспа культуралаах, историялаах, тыллаах-өстөөх норуот быһыытынан сайдан кэллэхпит диэн. Онуттан ол түгэни туһанаммыт бу биһиги бэйэбит көрөрбүтүнэн үрдээх үчүгэй, интириэһинэй уонна инникитин Аха киинэтигэр суох историялаах уонна сценарийдаах киинэни бэлэмнээммит көрөөччүлэрбитигэр таһааран эрэбит диэн этиэхпин баҕарабын. Холобура, урукку кэмҥэ биһиги аҥардастыы күлэр-үөрэр комедиялары көрөр буллахпытына билигин лирическэй тосхоллоох маны таһынан дьиҥ чахчы историяҕа олоҕурар сүрдээх интириэһинэй бу экспедиция диэн киинэни уһуллубут манна көрөөччүлэр интириэстэрин ордук бу сценарий уратыта тардыаҕа дии саныыбын тоҕо диэтэр бу история сэргэ биһиги ыччаппытын түмэ тардаммыт биир идеяҕа кириэхтээхпит диэн уонна оттон оҕолор Бу студеннааҕы кэмнэр эрэ диэн буолбакка, экспедиция мүччүргэннээх сырыыларын ааһаннар, дьэ кинилэр бу олох сүрүн өйдөбүллэригэр тиийиэхтээхтэр. Уруккута мэник-тэник студион буллахтарына, дьэ кинилэр буһан-хатан бу экспедиция түмүгэр бэйэ-бэйэлэрин сыаналыыр, атын харахтарынан даҕаны арыйар, көрөр дьоҥҥо тиийиэхтээхтэр. Онон бары көрөөччү аҥаларын хабар аҥардастыы бу эдэр дьоҥҥо диэн буолбакка, тоҕо диэтэр биһиги Бу киинэ нөҥүө де сүрдээх олоххо тыҥааһыннаах боппуруостар эмиэ таарыйар. Дьэ ким уһуруйда түбүгэр сценарийы? Сценарий Мария Находкина диэн бу республикаҕа биллэр сценарий суруйбут, онтон режиссер быһыытынан биһиги бары хөбүлүүр актербут, театр артыыһа Гаврил Манкеров режиссердаан туруорда. Кини бу бастакы режиссер быһыытынан холонуута, айар үлэтэ буолар. Онон мин санаабар, ити эмиэ биир киинэ кистэлэҥэ уонна уратыта буолар диэн аныыбын. Ото Ольга дьэ бу киинэҕэ сүрүн оруолу оонньоотум. Дьэ кими оонньоотугунуй уонна дьэ бу оруолу туһунан кэпсээрэ. Мин буллаҕына Юля диэн оруолу толорбутум. Кини буллаҕына суфу үөрэнээччитэ. Онно тон кини туһунан кэпсиир буллаххына кини чиэһинэй, онно туох сылларын ситиһэригэр буллаҕына кыһаллар, мөһүллэр,

режиссер көмөтүнэн оператор съемочная группа көмөтүнэн буллаҕына оруолум маннык бэйэтэ үөскээн тахсыбыт оруол аудитория маннык бэҕэр саҥанык арыйдаҕын дии онтон хас күн аайы туох саҥаттан саҥаны арыйдар арыйан наһальбах опыт ылбытым да геннадий де бу артыыстаргытын хайдах таллыгыт Бу саха кылын иккис киниэтэ буолар. Бу эйгэҕэ биһиги эмиэ иһин уопутуран эрэбит диэн. Тоҕо диэтэр, бу сахалыы кылын аҥардас сыананан эрэ муҥурданан хаалар курдук этэ. Ол иһин биһиги артыыстарбытын бу киэҥ эйгэҕэ таһаарар сыалтан уонна саха кылын салгыы үлэлиирин туһугар бу киинэ бырайыакка диэн ылсан үлэлиибит. Үс сылы быһа оҥороммут, бэлэмнээммит күөх экраҥҥа таһарабыт. Онон буллаҕына актердары сымайдааһын сүрүннээн бэйэбит дьоммут буквыынчыктар, вайнердар биһиги бастыҥ оонньооччуларбыт оонньууллар. Онуттан ыҥырыы быһыытынан бу Оляны таба көрөммүт. Биир кэскиллээх актер диэммит ыҥырбыппыт уоннааҕы табаарыстар актердар бука бары квынчиктар. Онуттан өссө биири бэлитиир буоллахха биһиги ханнык баҕар киирэ миссиялаах буолар. Бу миссиябыт буллаҕына бу быйыл сомоҕолоһуу сыла ол онно бу ыччат ортотугар үөскээн Уонна баар сытыырхайбыт боппуруоска биһиги эппиэт булуохтаахпыт уонна онно ону быһаарар сылтан бу киирэни оҥорбуппут онуоха көрөөччүлэр бэйэлэрэ бу өйдүөхтэрэ уонна бэйэлэригэр чугастык ылыныахтара диэн Биһиги киинааччытыгар билиҥҥи кэм көстөр буллар дии ойууланар. Билиҥҥи кэм көстөр бу биһиги аттыбытыгар бар вайнер уолаттар олохторо көстөр. Кинилэринэн сирдэтэммит дьэ бу сытыы боппуруостарга тиийэбит билиҥҥи кэмҥэ аныгы ыччат бу аҕа көлүөнэ үлэтин-хамнаһын кинилэр олорбут олохторун салгыа дуо диэн билиҥҥи көлүөнэҕэ бу аҕа көлүөнэ эрэниэ дуо диэн биһиз боппуруоһу туруорабыт маны таһынан буллаҕына наукаҕа сыстыы диэни биһиги таарыйабыт тоҕо диэтэр ыччаттар науканы хайдах эрэ улахан кыһалҕа курдук көрөллөр дьигини наука диэн бу археология эйгэтинэн ылан көрдөххө тулалыыр эйгэҕэ айылҕаҕа баар кырдьыктар наука буолаллар диэн ону биһиги дагастыыр кыллахпыт. Ото бу аата да тэринэн кырдьык бу экспедиция бу быһа кылаан эттэхэ оччотугар студионнар ханнара экспедиция бардахтара ди. Түмүллүүлээх экспедицияға бараллар студионнар. Оноттон үмүтчүргеннээх сырылары даҕаны көрсөллөр. Оҕо ас бэһилей даҕаны кэмнэрэ бааллар. Оҕо туксас сыыһар даҕаны түгеннэрэ бааллар. Де экспедиция түмүгэр геройдарбыт хайдах уларыйаллара, ханнык түмүккэ кэлэллэрэ, дьэ көрөөччүлэри долгутуоҕа уонна Сайыҥҥы, кэрэ айылҕа, эдэр саас эрчимнээх кэмнэрэ күһүҥҥү курус кэмнэргэ, тымныыларга санааны сая охсор наһаа үчүгэй киинэ буолан тахсар. Интрига бэйэниҥ ордубут быйла. Дэрэ бу көрөөччүлэргэ тиэхэ улук хаһаан ханна буларый киинэбит? Киинэ бары кинотеатрдарга улуус кииннэригэр уонна Дьокуускай куорат улахан кинотеатрдарыгар тахсыаҕа алтынньы уон күнүттэн онон буку бары долгуйа күүтэбит киинэ бэлэм кэтэһэн сытар көрөөччүлэрин онон этэргэ дылы биһиги айымньыбытын холбоһуктаах үлэбитин сэргээн кэлин көрүҥ диэн ыҥырабыт Бу тыйаастарда кэлэн биһиэхэ ыалдьыттаабытыгар махтанабыт. Онно дьэ бу айар-тутар үлэҕэ өссө даҕаны инникитин ситиһиилээх буоллун. Оннуттан бу киинэ элбэх киһи элбэх көрөөччүлэнин диэн баҕаһынаабытын тиэрдэбит. Күндү көрөөччүлэр манан биһиги биэриибитин түмүктүүбүт. Кэлэр өрөбүллэри олус диэн бэртээхэйдик, туһалаахтык атаарыҥ диэн ыҥырабыт. Оннуттан кэлэр нэдиэлэттэн эмиэ саҥа күн биэриин хассарда 10 чаастан көтүппэккэ көрүҥ диэн этэбит.